An Aviel hervez Sant Lukaz. Navet pennad. O vezañ galvet an daouzek war un dro e roas dezho galloud da bediñ war an holl drouksperedoù ha galloud da bareañ ar c'hleñvedoù. Hag o c'has a reas da embann rouantelezh Doue ha da yac'haat ar re glañv, lavarout a eure dezho Na gemerit netra ganeoc'h evit an hent, na bazh, na bizar, na bara, nag arc'hant, hag arabat deoc'h kaout pep a zioubodonek. E pe di bennak ma'z efot, chomit enno betek ma'z efot kuit ac'hano. Hag evit ar re n'o tegemerfent ket, it er-maez eus o c'her, hag ejit ar poultr diwall ho treid e testeni eno enep. Mont a rejont eta ha tremen dre ar bourc'hioù en ur embann ar c'heloù mat hag en ur yac'haat e pep lec'h. Klevout a reas Herodez an Tetrark kement a dremene, ha ne ouie ket ker petra da soñjal. Rak darn a lavare e oa adsavet Yann a-douez ar rivaroù, ha darn all e oa en em ziskouezet Elia, ha darn all c'hoazh e oa dasoc'het unan eus ar brofeded kozh. Hag e lavare Herodez, Yann am eus graet dibennañ, piv eta eo hemañ hag a glevan kement-se diwar e benn? Hag e klaske gwelout anezhañ. Pa zistroas an ebestel e kontjont dezhañ kement o devoa graet, hag o c'hemerout a reas gantañ evit en em dennañ en ul lec'h digenvez war-du ur gêr anvet Betsaida. Met ar bobl o vezañ klevet kement-se a yeas war e lerc'h, O degemeret a reas hag e komzas outo diwar-benn rouantelezh Doue hag e pareas ar re o devoa ezhomm da vezañ yac'hed. Edo an deiz war e ziskar. Tostaat a reas an daouzek da lavarout dezhañ kas kuit an dud, ma'z aint d'ar c'hêriadennoù ha d'ar mereurioù diwar-dro, da lojañ ha da glask boued, rak amañ emaomp en ul lec'h digenvez. Lavarout a reas dezho c'hwi hoc'h-unan roit dezho da zebriñ. Int a respontas, N'eus ket ganeomp ouzhpenn pep bardaenn ha daou besk, nemet ez afemp ni hon-unan da brenañ boued evit an holl dud-se. Ur pemp mil bennak a baotred a oa anezhañ. Neuze e lavaras d'e ziskibien, Lakait-hi da azezañ a-strolladoù a hanter-kant den bennak. Evel-se a rejont hag e lakajont an holl da azezañ. O kemmerout neuze ar pemp baraenn hag an daou besk, hag o sevel e zaoulagad etrezek an neñv, e lavaras ur vinigadenn, e rannas anezho, hag e roas d'e ziskibien da ingali d'an dud. Debriñ a rijont holl o gwalc'h hag eus an tammoù a vannas en o dilerc'h e voe dastumet daouzek panerad. Un deiz ma oa Jezuz o pediñ en e bart e oa gantañ e ziskibien hag eñ a c'houlennas outo piv a lavar an dud ez on-me. Int a respontas Yann-Vadezour, pe re all a lavar Elia, ha re all c'hoazh unan eus ar brofeded gozh da sorc'hed. Ha c'hwi, emezañ, piv a lavar dit ez on-me ha per da respont Krist Doue met eñ gant gourdrouzoù a zifennas outo diskuliañ kement-se da zen ebet hag e lavaras ret eo da vab an den gouzañv kalz ha bezañ distaolet gant an henaourien an arc'hveleien hag ar skribed ha bezañ lakaet d'ar marv hag adsevel daveoù d'an trede deiz. Lavarout a rae d'an holl ma fell da unan bennak donet war ma lerc'h a ra en em zinac'ho e-unan, a ra sammo bemdeiz e groaz, a ra zeuiñ d'am heul, rak an neb a venn saveteiñ e vuhez e c'hollo. Met an neb a gollo e vuhez abalamour din-me, hennezh e saveteio. Da betra e talvez d'un den gonit ar bed a-bezh mar en em goll e-unan pe mar bez kastizet? Rak an neb en devo bet maez ac'hanon hag eus ma c'homzoù, hennezh en devo mab an den maez anezhañ. Me lavar deoc'h e gwirionez, tud zo eus ar re a zo amañ ne dañvaint ket ar marv, ken n'o devo gwelet rouantelezh Doue. Un eizh deiz bennak goude ar c'homzoù-se e kemeras gantañ Pêr, Yann ha Jakez hag e pignas war ar menez da bediñ. Ha tra ma pede e voe kemmet e zremm hag e teuas e zilhad da vezañ gwenn kan ha lugernus. Ha setu o tivizout gantañ daou zen a oa Moizez hag Elia. hag int oc'h en em ziskouez er c'hlod a gomze eus e ermaeziadenn a oa da vezañ kaset gantañ da benn e Jeruzalem. Peder hag ar re a oa gantañ a oa ok gant ar c'housked. O vezañ dihunet e weljont klod Jezuz hag an daou zen en em gave gantañ. Ha p'edo ar re-mañ o vont kuit dioutañ e lavaras Peder da Jezuz, Mestr, brav eo dimp bezañ amañ. Greomp teir zeltenn. unan dit-te unan all da voizez hag un all da hilha ne ouie ket petra a lavare endra ma komze evel-se e teuas ur goabrenn hag e voengol loet gant e skeud spontañ a rejont oc'h en em welout o-unan er goabrenn hag ur vouezh a zeuas eus ar goabrenn a lavare emañ eo ma mab an hini dibabet selaouit-eñ A-vec'h ma oa sonet ar vouezh ec'h en em gavas Jezuz e-unan-penn. Hin avat a davas hep kontañ da zen ebet d'ar c'houlz-se tra ebet eus ar pezh o devoa gwelet. Antronoz, p'edont o tiskenn diwar ar menez, e teuas un engroez bras a dud war arbenn dezhañ. ha sed un den eus an engroez a youc'has mestr me az ped taol ur sell war ma mab rak n'em eus mab nemetañ ha setu ur spered a grog ennañ ha kerkent e lak anezhañ da yudal e ej anezhañ garv hag e ra dezhañ e onenni hag an poan ez a dioutañ ouzh e lezel brevet holl. Pedet em eus da ziskibien den argas kuit met n'o deus ket gallet. Jezuz a respontas, Gouenn difeiz ha fallakr, betek pegoulz e vin ganeoc'h hag e rankin ho kouzañv? Degas da vab amañ. Ne rae c'hoazh nemet tostaat ma voe stlapet an douar gant an droug-spered ha gwall hejet gantañ. Jezuz a c'hourc'hemennas d'ar spered hudur hag eñ da yac'haat ar bugel ha d'e nadreiñ d'e dad. sebezet e oagn holl gant meurded Doue evel ma vanne an holl estlammet gant kement a rae e lavaras d'e ziskibien Evidoc'h-c'hwi, mirdit ervadennoù tivskouarn ar gerioù-mañ. Mab an den a zo da vezañ drouklakaet etre daouarn an dud. Hini avat ne gomprenen ket ar gomz-se ha kuzhet e oa outo ma chomfent hep kompren. Ha ne greden ket ober outañ goulennoù war gement-se. Sevel a reas Rendell etrezo, daoust pehini a oa ar brasañ anezho. Met Jezuz, oc'h anaout soñj o c'halonoù, a gemeras ur bugel hag en lakaas en e gichen. Hag e lavaras dezho, An neb a zegemer ar bugel-mañ em anv am degemer ma-unan, hag an neb an degemer a zegemer an hini en deus ma c'haset. an hini bihanañ en o-touez c'hwi holl hennezh eo a zo bras neuze Yann a savas e vouezh mestr emezañ gwelet hon eus unan oc'h argas an drouksperedoù ez anv ha miret hon eus outañ d'en ober rak n'emañ ket ganimp ouzh da heul Jezuz a respontas outañ arabat herzel outañ rak an hini n'emañ ket a-enep deoc'h a zo a-du ganeoc'h Neuze, pa zeue da benn an deizioù ma tlee bezañ savet an Neñv, Jezuz a lakaas start en e soñj mont da Jeruzalem. Kas a reas kannaded en e raok hag ar re-mañ o vezañ aet en hent a antreas en ur gêriadenn eus Samaria da aozañ pep tra evitañ. Met ne voent ket degemeret gant tud ar gêriadenn dre m'edo Jezuz o vont da Jeruzalem. O welout kement-se, an diskibien Jakez ha Yann a lavaras, Aotrou, Ha fellout a ra dit e lavarfemp d'an tan diskenn eus an neñv d'o fulluc'hañ? O treiñ war-zu enno e kreuzas dezho hag ez ejont d'ur gêriadenn all. Pa oant o vont gant o hent e lavaras unan bennak dezhañ da heuliañ a rin da gement lec'h ma 'z i. Met Jezuz a respontas dezhañ al lern o deus toulloù, al laboused an neñv o deus neizioù, mab an den avat n'he deus lec'h ebet da harpañ e benn. D'un all e lavaras Deus d'am heul. Met hemañ a respontas Mestr, ma lez da vont da gentañ da sebeliañ ma zad. Jezuz neuze a respontas dezhañ Lez ar re varv da sebeliañ ar re varv, ha te ket a gement rouantelezh Doue. Un all c'hoazh a lavaras Mont a rin da seul, met da gentañ Ma lez da vont da lavarout kenavo d'am zud. Jezuz a respontas dezhañ, Neb a grog e lost an alar hag a sell a-dreñv n'eo ket doareet diouzh Rouantelezh Doue. Dekvet pennad Da c'houde e tibabas an aotrou daouzek ha tri-ugent all hag e kasas anezho daou ha daou en e raok da gement kêr al lec'h ma tlee mont en unan. hag e lavaras dezho stank eo an eost distank avat al labourerien pedit eta mestr an eost ma kaso war e eost labourerien it setu m'ho kasan evel deñved e-touez bleizi na zougit na yalc'h na sac'h na votoù na saludit den ebet war an hent e kement ti ma 'z efot lavarit da gentañ peoc'h d'an ti-mañ ha ma vez enno un den a beoc'h e tiskenno ho peoc'h warnañ. Mar ne vez ket, e teuy en-dro warnoc'h. Chomit en hevelep ti, o tebriñ hag oc'h evañ eus ar pezh a vo ganto, rak d'al labourer eo dleet he c'hopr. Na dremenit ket a di da di. E kement kêr ma'z eo faot, marv tegemerer, debriñ d'ar pezh a vo servijet deoc'h. Pareet ar glañvourien a vo enno ha lavarit d'an dud tost deoc'h emañ Rouantelezh Doue. E kement kêr ma'z eo faot, mar n'out tegemerer ket, it war levrioù kêr ha lavarit betek poultroù kêr hag a zo stag ouzh an treid a dennomp diwarnon d'e lezer ganeoc'h. Koulskoude, gouezit kement-se, tost emañ Rouantelezh Doue. Me lavar deoc'h, evit Sodom en deiz-se ne vo ket ken gwaz hag evit ar gêr-se. Gwad eo Korazein, gwad eo Betsaida, rak ma vije bet graet e Tir hag e Sidon ar burzhudoù a zo bet graet ennoc'h, e vijent a-bell zo aet da azezañ el ludu gwisket gant lien sac'h evit ober pinijenn. Hogen evit Tir ha Sidon da zeiz ar varn ne vo ket ken gwaz hag evidoc'h, ha te, Kafarnaoum, na betek an neñv ne vi ket savet, betek bro ar marv e vi diskennet, an hiniv selaou am selaou, hag an hiniv tistaol am distaol, hag an hini am distaol a zistaol an hini en deus ma c'haset. Distreiñ a reas an daouzek ha tri-ugent leun a levenez o lavarout Aotrou, an droug-speredoù o-unan a bleg dimp ez anv. Hag e respontas dezho, Gwelout a ren Satan o kouezhañ eus an neñv evel ul luc'hedenn. Setu m'am eus roet deoc'h ar galloud da gerzhout war an ered hag ar c'hruged ha beli war holl nerzh an enebour ha mann ebet ne c'hello noazout ouzhoc'h. Koulskoude, N'eo ket gant-se hoc'h eus da vezañ laouen e plegfe deoc'h ar speredoù, hogen bezit laouen dre m'emañ skrivet hoc'h anoioù en neñv. D'an eur-se e tridas gant al levenez er Spered Santel hag e lavaras, Benaos a lavaran dit, Tad, Aotrou an Neñv hag an Douar, dre m'ac'h eus kuzhet an traoù-se eus ar re fur ha desket hag o diskuliet d'ar vugaligoù? Ya, Tad, rak evel-se eo bet plijet dit pep tra zo bet roet din gant ma zad ha den nebet ne anavez ar mab nemet an tad ha den ebet ne anavez an tad nemet ar mab hag an neb a blij d'ar mab en diskuliañ dezhañ hag o treiñ ouzh e ziskibien e lavaras dezho en o fart o-unan evurus an daoulagad a wel ar pezh a welit me lavar deoc'h kalz profeded ha rouaned o deus bet c'hoant da welout ar pezh a welit ha n'o deus ket gwelet ha da glevout ar pezh a glevit ha n'o deus ket klevet ha setu ma savas un doktor war al lezenn hag a lavaras dezhañ evit e amprouiñ mestr petra am eus d'ober a-benn kaout ar vuhez beurbadus da lod respont a reas Jezuz dezhañ el lezenn petra a zo skrivet penaos e lennez Hag emañ da respont, Karout a ri an Aotrou da Zoue gant da holl galon ha da holl ene ha da holl nerzh ha da holl spered ha da nesañ eveldout da-unan. Mat kaer ac'h eus respontet, eme Jezuz dezhañ, gra kement-se hag e vevi. Emañ avat o klask en em zidamal a lavaras da Jezuz, ha piv eo ma nesañ? Ha Jezuz a stagas hol lavarout, Un den a oa o tiskenn eus Jeruzalem da Yeriko hag e kouezhas etre daouarn al levron. Ar re-mañ en diwiskas, en brevas a-daolioù hag a yeas kuit ouzh en lezel hanter-varv. Dre zegouezh, setu ur beleg o tiskenn war an hent-se, o welout anezhañ e tremenas dre an tu all eus an hent. en hevelep stumm ul leviad erruet war an dachenn o welout ivez anezhañ a dremenas dre ar c'hostez all hogen ur samariad hag a oa o veajiñ a zegouezhas en e gichen hag ouzh en gwelout e voe karget e galon a druez tostaat a reas liennañ e c'houlioù en ur skuilh warno eoul ha gwin da c'houde e savas anezhañ war gein e loen e-unan e kasas anezhañ d'un ostaleri hag e kemeras soursi gantañ antronoz e tennas daou ziner eus e yalc'h evit o reiñ d'an ostiz en ul lavarout kemer soursi anezhañ Ha kement a zispigni en tu-hont a zaskorint-me dit pa zeuin en-dro. Pehini eus an tri-se a gav dit a zo bet nesañ an den kouezhet etre daouarn al laeron? Respont a reas, An hini a zo bet trugarezus en e geñver. Ha Jezuz neuze da lavarout dezhañ, Ke, ha te ivez, gra heñvel. E-kerzh o beaj ec'h antreas en ur vourc'h, hag ur vaouez, Marta hec'h anv, en degemeras en he zi. Ur c'hoar en devoa anvet Mariam, hag houmañ o vezañ aet da azezañ ouzh treid an Aotrou a selaoue e gomzoù. Marta, avat, a oa prederiet gant ar pres-labour, hag hi o chom a-sav da lavarout, Mestr, ha ne rez forzh pa'm lez ma c'hoar d'ober ma-unan-penn war-dro al labour? Lavar dezhi eta dont d'am sikour. Marta, Marta, a respontas an aotrou dezhi, nec'het out hag e veskez war-dro kalz a draoù. Nebeut a draoù koulskoude a zo ezhomm, unan hepken. Maria he deus dibabet al lodenn wellañ ha ne vo ket lamet diganti. Honnezh 'vet pennad. Un deiz ma oa en ul lec'h bennak o pediñ, echu gantañ e bedenn, e lavaras dezhañ unan eus e ziskibien Mestr, deskit deomp pediñ evel m'en deus Yann e-unan desket d'e ziskibien. Hag e lavaras dezho Pa bedfot, lavarit Tad, ra vo santellet da anv, ra zeuio da rouantelezh, bara hon bevañs en ro dimp bemdeiz, Distaol dimp hor pec'hedoù rak ni hon-unan ivez a zistaol da gement hini a dle dimp ha mir n'afemp da-heul an temptadur. Hag e lavaras dezho, Piv ac'hanoc'h, mar en deus ur mignon ha mar deu da gaout da hanternoz da lavarout dezhañ Ma mignon, prest din tri barraig, rak ur mignon din a zo du-mañ diwar veajiñ ha n'em eus netra da ginnig dezhañ. Ha ma respont egile eus an diabarzh, na dor ket din ma fenn, prenet eo an nor bremañ hag emañ ma bugale ganin en hor gwele, ne c'hellan ket sevel da reiñ dit. Me 'lavar deoc'h, ha pa ne savfe ket ar re dezhañ dre ma'z eo e vignon e savo evelkent dre forzh bezañ tregaset gantañ hag e roio dezhañ kement en deus ezhomm. Ha me a lavar deoc'h, goulennit hag e vo roet deoc'h, klaskit hag e kavfot, skoit hag e vo digoret deoc'h, rak an neb a c'houlenn a resev, an neb a glask a gav, hag an neb a sko e vo digoret dezhañ, en ho touez, pehini eo an tad a rofe ur mend d'e vab mar goulennfe bardañ digantañ pe mar goulennfe ur pesk daoust hag e-lec'h pesk eo un naer a rofe dezhañ ha mar goulennfe ur vi daoust hag e rofe dezhañ ur grug c'hwi eta evidoc'h da vezañ fall mar gouzoc'h reiñ traoù mat d'ho pugale na begen muioc'h ne roio ket an tad eus an neñv ar spered santel d'ar re a c'houlenno Edo oc'h argas an droukspered hag emañ a oa mut. Neuze pa oa aet an droukspered kuit e komzas an den mut, ma vanas ar bobl sebezet. Hiniennoù avat a lavaras, Dre nerzh Belzeboul, priz an drouksperedoù eo ec'h argas an drouksperedoù. Re all evit e dempti a c'houlenne digantañ ur sin eus an neñv. Eñ avat, oc'h anavezout o soñjoù, a lavaras dezho Pep rouantelezh disrannet a-enep dezhi hec'h-unan a ya da goll, hag an tiez anezhi a gouezh neuze an eil war egile. Mard emañ ivez ur rouantelezh Satan disrannet a-enep dezhi hec'h-unan, penaos e chomo en e sav? Peogwir e lavarit ez eo dre nerzh-berr Zeboul ec'h argasan-me an drouksperedoù. Ha mard eo dre wel Zeboul ec'h argasan-me an drouksperedoù ho mibien-c'hwi, dre biv ec'h argasan anezho? Dre-se int o-unan a vo ho parnerion, met mard eo dre viz Doue ec'h argasan an drouksperedoù, neuze eo deuet evidoc'h Rouantelezh Doue? P'emañ an den kreñv hag armet-mat o tiwall e di, Emañ e peoc'h kement en deus. Met ma c'hoarvez d'unan all kreñvoc'h egetañ dont da drec'hiñ warnañ e lammo digantañ an armoù ma fizienno hag e lodenno e zibourc'hioù. An hini n'emañ ket ganin a zo a-enep din, hag an hini na zastum ket ganin a vez o foraniñ. Pa 'z a ar spered hudur er-maez eus an den e kantre dre lec'hioù dizour o klask diskuizh ha pa chom hep kavout e lavar distreiñ a rin d'am zi ez on aet er-maez anezhañ ha pa zegouezh e kavan ti skubet ha kempennet neuze ez a da glask seizh spered-all droukoc'h egetañ hag an trede e-barzh e reont o chomadur ennañ ha stad diwezhañ an den-se a zeu da vezañ gwashoc'h eget an hini gentañ Ha neuze, en dra ma lavarit kement-se, setu ur vaouez, o sevel he mouezh ouzh a-douez ar bobl, a lavaras: Evurus ar c'horf en deus da zouget hag an div vron ac'h eus sunet. Eñ avat a respontas: Evurus muioc'h c'hoazh ar re a selaou komzoù Doue hag a vir anezho. Evel ma teue ar bobl stankoc'h-stankañ, e krogas da lavarout: Ur rummad fall eo ar rummad-mañ. Ur sin emañ o c'houlenn. Ha sin ebet ne vo roet dezhañ estreget sin Yona. Evel ma voe Yona ur sin evit Niniveiz, evel-se e vo ivez mab an den evit ar rummad-mañ. Rouanez ar c'hreisteiz a adsavo da zeiz ar varn gant gwazed ar rummad-mañ hag a gondaono anezho. Rak donet a reas eus penn pellañ an douar da selaou furnez Salomon, ha setu Brasoc'h eget Salomon a zo amañ. Gwazed Ninive a savo en o sav da zeiz ar varn gant tud ar rummad-mañ hag a gont da anv anezho, rak pinijenn a rejont o klevout prezegerezh Yona, ha setu brasoc'h eget Yona zo amañ. Den ebet ne nav ur gouloù evit e lakaat en ul lec'h kuzh pe dindan ar bouezel, hogen war ar c'hantolor d'ar re a zeu e-barzh da welout ar gouloù. Lamm da gorf eo da lagad. Mard eo net da lagad eo ivez da gorf a-bezh a vo goulaouet. Mard eo fall e vo da gorf ivez un dañvalijenn. Sell eta na vo ket dañvalijenn ar gouloù a zo ez-kreiz. Mar bez goulaouet da gorf a-bezh Hep tamm lodenn ebet anezhañ en davalijenn e vo sklêrijennet en e bezh evel pa vez al lamp ouzh da sklêrijennañ gant e sked. A-greiz ma komze, setu ma pedas ur Farizian da leinañ en e di. Jezuz o vezañ antreet en em lakaas ouzh taol. Met ar Farizian o welout se a voe souezhet o vezañ ma ne oa ket en em walc'het a-raok ar pred, ma lavaras an Aotrou dezhañ, Setu c'hwi ar Farizianed, neta da rit diavez an anaf hag ar plad hogen out tiabarzh c'hwi a zo leun a laeroñsi hag a zrougiezh. Tud diboell, daoust hag an hini en deus graet an diavez n'en deus ket graet diivez an diabarzh? Hervez ma c'hellit, grit ar luzon, ha neuze e vo glan pep tra evidoc'h. hogen gwalc'h c'hwi farizianed o vezañ ma peit an deog diwar ar vent hag ar ruz ha diwar an holl louzoù e-keit ma lezit a-gostez ar justis ha karantez Doue. Kement-ma a oa d'ober hep dilezel kement-se. Gwalc'h c'hwi farizianed o vezañ ma plij deoc'h ar c'hadorioù kentañ er sinagogennoù hag ar saludoù war ar plasennoù. Gwalc'h c'hwi o vezañ ma c'hoc'h evel ar bezioù-se n'eus netra ouzh o diskouez ma kerzh an dud warno hep gouzout dezhañ. Neuze unan eus doktored al lezenn a savas e vouezh da lavarout dezhañ Mestr, o komz evel-se eo ni ivez a zismegañsez. Eñ a respontas C'hwi ivez, doktored al lezenn, gwalc'h c'hwi, dre ma sammit war an dud bec'hioù gwall boner da zougen. E-keit na stokit ket hoc'h-unan ouzh ar sammoù-se gant unan eus ho pizied. Gwalc'h-c'hwi dre ma savit bezioù kaer d'ar brofeded pa 'z eo aotadoù o deus lazhet anezhañ. Evel-se e tougit testeni ec'h asantit da oberoù tadoù peogwir eo int o deus lazhet ar brofeded, ha c'hwi ar re a sav bezioù dezhañ. En abeg da se he deus lavaret furnez Doue kas a rin dezho profeded hag ebestel hag ar re-mañ a lazhin hag ar re-se a wallgasin, evit ma vo goulennet kont digant ar rummad-mañ eus gwad an holl brofeded bet skuilhet abaoe krouidigezh ar bed adal gwadad abel betek hini zakaria a zo bet lazhet etre an aoter hag ar santual ya me lavar deoc'h goulennet e vo ar gont-se digant ar rummad-mañ gwalc'h-c'hwi doktorded al lezenn dre m'hoc'h eus skrapet ganeoc'h alc'hwez ar ouiziegezh c'hwi hoc'h-unan n'oc'h ket antreet enni hag ar re a glaske antren hoc'h eus harzet outo jezuz a yeas er-maez hogen ac'hano ivez en em lakaas ar skribed hag ar farizianed da gaout droug outañ ha da waskañ warnañ gant goulennoù en ur stegnañ pechoù dezhañ da bakañ ur gomz bennak eus e c'henoù en ur stegnañ pechoù dezhañ da bakañ ur gomz bennak eus e c'henoù Daouzekvet pennad. Ha neuze, pa oa en em zastumet tud a-vilieroù betek m'en em waskeñ an eil egile, en em lakaas Jezuz da gomz, ouzh e ziskibien da gentañ. Diwallit, diouzh goell ar Farizianed, da lavarout eo ar pilpouzerez. N'eus netra goloet na vo ket dizoloet, na n'eus netra kuzhet na vo ket anavezet. Gant se Kement ho po lavaret en davalijenn a vo klevet er sklêrijenn, hag ar pezh ho po lavaret e pleg ar skouarn er c'havioù a vo embannet war an toennoù. Me a lavar deoc'h, ma mignoned, n'ho pe ket aon rak ar re a laz ar c'horf ha ne c'hellont goude-se ober netra ouzhpenn. Ez an da ziskouez deoc'h piv a dleit kaout aon razañ, an hini en deus goude lazhañ galloud a deurel er gec'henn.

Neb hini en devoa ma anavezet dirak an dud, mab an den ivez en anzavo dirak eled Doue. Met an hini en devoa ma dianzavet dirak an dud a vo dianzavet dirak eled Doue. Hag an hini a lavaro ur gomz bennak enep mab an den, e vo pardonet dezhañ, met an hini a wall gomz zo enep ar Spered Santel ne vo ket pardonet dezhañ. Pa vefot kaset dirak ar sinagogennoù, ar pennadurezhioù hag an dud e karg, na vezit ket chalet penaos respont na betra da lavarout. Rak ar Spered Santel a zesko deoc'h d'an eur-se petra a zlefot da respont. Unan bennak a doueed ar bobl a lavaras dezhañ, Mestr, lavar d'hom breur Anna hon herez ganin. Eñ avat a respontas, Piv en deus ma lakaet da varner pe da ranner kenetrezoc'h? Neuze e lavaras dezho torrit evezh ha diwallit ouzh pep gwall c'hoantegezh, rak goude ma vez stank madoù un den n'emañ ket e vuhez diouzh e beadra. Hag e lavaras dezho ar barabolenn. Un den pinvidik a oa hag en devoa e zouar taolet kalz a frouezh dezhañ. Hag e soñje ennañ e-unan petra a rin pa n'em eus ket peadlec'h da serriñ ma eost. Ma lavaras kement mat int, diskar ma solieroù ha sevel reoù vrasoc'h. Enno e tastumin ma holl ed ha ma madoù. Hag e lavarin d'am ene, ma ene, bez ac'h eus ur bern madoù sanailhet evit kalz a vloavezioù, diskuizh, dep ha ev ha bez laouen. Hogen Doue a lavaras dezhañ Den diskiant, en noz-mañ en-eeun e vo goulennet da enep ganit, hag ar pezh ac'h eus dastumet da biv e vo. Evel-se emañ an hini a zastum madoù evitañ e-unan e-lec'h pinvidikaat e-keñver Doue. Lavarout a reas ivez d'e ziskibien, Setu perak e lavaran deoc'h, n'en em chalit ket evit ho puhez da c'houzout petra vo deoc'h da zebriñ nag evit ho korf gant petra e vo gwisket rak ar vuhez a zo muioc'h eget ar boued hag ar c'horf muioc'h eget ar gwiskamant sellit ouzh ar brin ne c'haddont ket ne vedont ket n'o deus na kav na solier ha koulskoude Doue a voueta anezhañ. Na begement muioc'h eget an evned ne dalvezit ket c'hwi. Piv ac'hanoc'h a c'hell dre ziaezañ e spered astenn e vuhez eus un ilinad? Ma n'oc'h ket evit ober ar pezh a zo nebeut, perak bezañ diaes ouzh spered gant ar peurvest? Taolit evezh ouzh al lili. Penaos ne labourjont ket, ne neizhont ket ha koulskoude me a lavar deoc'h na Salomon e-unan en e holl splander ne oa ket gwisket evel unan anezho. Mar deo gwisket evel-se gant Doue war ar maez, ar geot a zo hiziv anezho hag a vo warc'hoazh. stlapet er forn na begement muioc'h ne raio ket evidoc'h tud amgredig na c'hwi ken nebeut all na glaskit ket petra zebfot na betra efot na gemerit ket trubuilh gant-se an holl draoù-se pa ganed ar bed a glask anezho evidoc'h avat out tad a oaroc'h eus ezhomm anezho rak-se klaskit er rouantelezh hag an traoù-se a vo roet deoc'h en tu-hont n'ho pet ket aon tropell bihan rak plijet eo bet gant ho tad reiñ deoc'h ar rouantelezh gwerzhit ho peadra ha roit dezhañ un aluzon Aozit evidoc'h ilc'hier na uzont ket, un teñzor dieskuz en neñv lec'h na c'hello ket al laer tostaat outañ ha na vo ket dispennet gant an tartouzed. Rak e-lec'h m'emañ ho teñzor, eno ivez e vo ho kalon. Ra vo bepred gourizet out ar greiz hag ho lampoù war e lum. Ha bezit heñvel ouzh tud o c'hortoz o mestr da zistreiñ eus an eured. ma tigorin dezhañ kerkent ha ma tegouezho ha ma skoio. Evurus ar servijerion-se a vo kavet gant o mestr o velial pa zistroio, e gwirionez, me lavar deoc'h, lakaat a raio e c'houriz en-dro dezhañ hag e ray dezho azezañ ouzh taol hag o tremen en o zouez e servijo anezhañ. ha ma teu an eil beliadenn pe d'an trede ha m'o c'hav evel-se evurus ar re-se komprenit kement-mañ mar gouije mestr an ti da bep eur e tlefe dont a-lerc'h e velje ha ne lezje ket toullañ e di c'hwi ivez bezit prest rak d'an eur na soñjit ket e teuio mab an den neuze e lavaras Per aotrou Evidomp-ni e lavarez ar barabolenn-se pe evit an holl? Hag e respontas an Aotrou, Piv eo ar merour feal ha fur a vo lakaet gant e vestr e penn e servijerion da reiñ dezho e koulz o muzuriad gwinizh? Evurus ar servijer-se a vo kavet gant e vestr pa zistroio oc'h ober evel-se. E gwirionez me a lavar deoc'h, en lakaat a ray e penn e holl vadoù. met ma lavar ar servijer-se ennañ e-unan daleañ a ra ma mestr da zont ha mar krog da skeiñ gant ar vevelien hag ar mitizhien ha da zebriñ ha da evañ ha d'en em vezviñ e tistroio mestr ar servijer-se d'an deiz n'emañ ket o c'hortoz ha d'an eur na oar ket anezhi en em zisrannañ a raio dioutañ hag e roio dezhañ lod gant an dud difeiz ar servijerien hag an avezh youl e vestr ha n'en devo ket aozet an traoù pe n'en devo ket labouret hervez ar youl-se hennezh en devo ur gwiskad bazhadoù met an hini n'anavez ket ar youl-se hag en devo graet traoù o veriñ tout kastiz a vo bazhatet un nebeudig Kement hini a vo roet kalz dezhañ e vo goulennet kalz digantañ hag an hini a vo fiziet kalz ennañ e vo goulennet muioc'h digantañ. An tan ez on deuet da zegas war an douar ha nag e karfen e vefe krog a-benn bremañ. Ur vadeziant am eus da vezañ badezet enni ha pegen krezet ez on ken na vo kaset da benn. Krediñ a ra deoc'h ez eo ar peoc'h ez on deuet da zegas war an douar? N'eo ket. Me lavar deoc'h, hogen an disrann. Rak adalek bremañ, en un tiegezh a bemp e vo disrann, tri oc'h enebiñ ouzh daou ha daou ouzh tri. Disrannet e vo an tad enep e vab hag ar mab enep e dad. ar vamm enep he merc'h hag ar verc'h enep he mamm, ar vamm-gaer enep he merc'h-kaer hag ar verc'h-kaer enep he mamm-gaer. Lavarout a rae c'hoazh d'an engroez pa welit ur goabrenn o sevel diouzh tu ar c'huzh-heol e lavarit diouzhtu glav zo o tont. hag e c'hoarvez kement-se ha pa c'hwezh avel ar c'hreisteiz e lavarit ez a da dommañ hag e c'hoarvez pilpoused gouzout a rit anaout an amzer diouzh doareoù an neñv hag an douar hag an amzer-mañ penaos ne c'hellit ket hec'h anaout perak eta ne varnit ket drezoc'h hoc'h-unan petra zo just Evel-se, pa c'hoarvez ganit mont gant da enebour da gaout ar pennrener, klask war an hent an tu da vezañ kuit en e geñver, gant aon na sachfe ac'hanout dirak ar barner ha na vefes lakaet gant ar barner etre daouarn ar c'homiser ha na zeufe ar c'homiser da steurer prizon. Me lavar dit, n'it ket er-maez alese ken na sporentet betek ar Gwened diwezhañ.